Kumplament tal-wara nofsinhar it-tajjeb u lejl it-tajjeb lilek li qed isegwina wkoll tard filgħaxija fir-repetizzjoni. Ibqgħu magħna għax illum għandna programm interessanti. Bħalma tafu jiena qabel kull sessjoni nħejji servizz. Illum ma ħejjejtx servizz għaliex is-servizz

Jekk xejn, jekk ħadtu, l-istil ta' pożittività illi jiġi biha hawnhekk fil-programm Matteas, żgur li akkwestajtu xi ħaġa ġdida fil-ħajja tagħkom. Naf li jista' jagħti l-każ illi kontu ġa pożittivi, imma li tkun pożittiv plus naħseb huwa privileġġ. Ħa nħalli f'idejk biex tgħidilna daqsxejn eżattament l-ewwel darba li ltqajt magħhom u d-differenza wara sena li llum ilhom jattendu Għandu wkoll ċertu classes tajbin. Tajjeb, tajjeb. Ara, La Liga minn Chantelle, bħal kulħadd iltqajt magħhom fuq mejda, insomma. Ngħidu kelma naqra qabel Ġesù nagħtu naqra 'l xulxin, naraw naqra huma x'jixtiequ, huma x'inhu jdejjaqhom illum il-ġurnata aktar. U bażikament huma kienu onesti ħafna, kienu open book, qaluli x'inhu jaffettwahom, x'inhu jdejjaqhom, u ħriġna b'daqsxejn ta' pjan, strateġija ta' x'se nagħmlu biex Nippruvaw nattakkaw il-problemi li għandna, però fl-istess ħin ikollna targets ta' fejn nixtiequ li naslu. U along the way, huma kienu committed, għax dak kif ngħidu dejjem, tajjeb li jkollok strateġija, imma jekk ma tagħmel xejn minnha, għal xejn, irrelevanti. Tajjeb? U Anita u Chantelle illum il-ġurnata għamlu ċertu progress, illum jien se nisma' xejn l-istorja tagħhom għada wkoll, Jiġifieri, huma ħa jitkellmu l-aktar, Karl, illum. X'wassalkom biex tagħmlu dan il-pass? X'kien iġdejjaqkom fil-ruttina ta' kuljum?
Anita. Mela, jiena dejjem kont attiva, imma għaddejt minn perjodu f'ħajti fejn intlaqt, ħa ngħidlek il-kelma, ma bdejtx nagħti każ. La bdejt nagħmel eżerċizzju, nikol li rrid, u bdejt inżid fil-piż. u iktar ma nara li żidt fil-piż iktar bdejt niekol u ovvjament it-tfal iduru kontrija għax kulħadd jgħidli isma' ħu ħsieb lilek innifsek issa qed tikber ma jistax ikun tibqa' hekk u kien hemm reklam fuq il-Facebook ta' Matteos u I joined ħa ngħid hekk u mort għal meeting. U kif beda jitkellem u beda jgħid li s-six week challenge kienet dak is-six week challenge kont nagħmel. Dħalt għalija u dħalt għalija għola u and it was my starting point of changing my life għaliex kont ġejt fissat li ħsibt li ma nistax nerġa' nkun kif kont qabel fi żmien ilu imma meta bdejt Kollox inbidel, kif kif dehrt, kif kif ħassejtni, kollox. It was a.
Taħseb illi dak illi inti personalment għamilt, m'għamiltux biss għad-deher imma anke wkoll bħala għalik innifsek bħala saħħa? Eħe, dak dak għalhekk dħalt, mhux għad-dehra biss dħalt. Dħalt minħabba, I mean, jiena kif tgħid, qiegħda f'età qed nikber. u l-affarijiet il-ġisem jibda jinbidel anke jorik anke ċertu ċertu moods li jkollok. Illum hawn min jieħu jieħu pinnoli biex biex jevithom. Bl-eżerċizzju u u bid-dieta eliminajthom qed tifhem? Kif mhux eliminajthom kif tgħid eh. Għelibthom anzi dawn. Għelibthom.
Dik il-kelma. Eħe għax qed nipprova nsib il-kelma propja bil-Malti.
Ċertu. Ma jimpurtax ma jimpurtax. Għelibthom. Eħe.

Mhux għax f'sitt ġimgħat ħa naraw il-mirakli. Fil-fatt Anita tista' anke tgħidilna illi l-ewwel sitt ġimgħat kienu il-bażi. Inti trid illi jkollok targets, iva, anke għall-ewwel sitt ġimgħat, però mhux għall-ewwel sitt ġimgħat biss. Naturalment trid tara fejn inti tixtieq li tasal ultimately, fejn tixtieq illi tasal bħala il-finish line, kif nistgħu nsejħulha, tgħid per eżempju jiena alright, fl-ewwel sitt ġimgħat nixtieq li nitlef f'dal ammont ta' inches, jew ħa nagħmel target nitlef f'dal ammont ta' kilos. Pero, fit-tul taż-żmien, fejn irrid illi nasal? Kif nixtieq illi nħossni, illi nidher, għax dak ovvjament ħa jieħu l-aktar żmien, u illi naġixxi? Issa l-grazzja t'Alla, kif tħossok u kif taġixxi, dak huwa rigal illi l-Exercise ħa jtulek mill-ewwel. M'għandekx għalfejn tistenna lanqas il-ġranet, għax litteralment inti mill-ewwel ħa tħossok iktar enerġetiku, ħa tħossok iktar pożittiva, ħa tħossok iktar għal qalbek, ħa torqod aħjar,

Dar bħal speċi ma tistax tirringrazzjah għax għallimni bħal speċi li mhux nibżgħu minn ċertu affarijiet imma hija lifestyle, bil-mod ħa tidra tiekol, ħa tidra mhux ħa toqgħod tevithom. Inti trid tgħix, mhux teżisti. Trid tgħix, eżatt, mhux teżisti. Hija lifestyle, mhux dieta u taqta' kollox, letteralment. Eżempju jiena chocoholic. Ma qatgħaħilix iċ-ċokolata fl-ebda mument.

Mill-ewwel moħħi ħa jibda jgħid, Din jew mhux se nagħmilha, ma rridhiex, jew ħa nara meta ħa nibbukkja l-ewwel ġurnata u mmur niżvoga fiċ-ċirkulata. Għax għadha bħat-tfal, Dommiġo! Dommiġo! Dommiġo! Inti trid illi lit-tifel taħdem miegħu mhux taħdem kontrih. Jekk tagħmel hekk, ġimgħa mingħajr debli dik li sabiħa li taħdem ma' dak li jkun.
Eżatt, tfehmu, tifhem.
U din hija xi ħaġa bħall-paga, jiena nħobb li nispjegha, ok? Jekk inti, per eżempju, tgħid, Jiena kull xahar tinġemma' mitejn ewro. Però xahar minnhom ġemmejt 180, ma tgħidx ara, dawk l-għoxrin ewro ma ġemmajthomx, mela issa ħa nberbaħ kollox bik. Le, tgħid, Isma', jiena. Dak xahar, dak stajt. Mhux hekk? Le, ara, jiena ma għamiltx l-isforz tiegħi. U kif ħa nillinkja ma' din il-ħaġa, Karl, illi hemm min jgħid, Issa la jiena ħadt biċċa ċikulata żejda mela ormai nibqa' żejjed. Issa din di oħra interessanti, hawnhekk jidħol f'ħafna il-moħħ ukoll Karl. Kif inhu magħmul ċertu ikel, huwa magħmul iddiżinjat b'tali mod illi inti once li bdejt tieħdu tibqa' għaddej. Jiġifieri dak huwa xogħol l-industrija tal-ħelu per eżempju, inkella din mhux ħaddbih. Fil-fatt għalhekk nafu li anka ċikulata aktar skura awtomatikament ma tħajrekx li tkompli għaddej għax għandha ċertu ingredjenti differenti miċ-ċikkulata li hija fabbrikata. Allura toqgħodu attenti. Anki ċertu ikel proċessat għandu ċertu kimika biex iħajrek tkompli tiekol iżjed minnu. Ara dik il-kelma, ħaġa ġġib il-logra fuq għaddej. Dak bħall-bozoz hu l-ewwel bozoz li kienu ħolqu b'mod modern li l-energy saver. L-ewwel fabbrika sfortunatament għalqet għaliex tant kemm għamlet bozoz li jdumu għal 20-25 sena. Issa x'qed jiġri qed jagħmluhom hekk biex wara wara sentejn ikun hemm fixti żgur. Eh, suġġett ieħor imma biex nifhmu nifhmu l-punt. Bib tiegħi l-inni tagħna huma miftuħin, tkellmu magħna min jixtieq li jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna, eh, anke forsi għandkom xi diffikultà, Mattejas li jgħid hawnhekk għandna lil Anita u anke lil Chantel illi jistgħu jitkellmu wkoll f'isimkom it-telespettaturi tagħna Illum qed nikkonfermaw dak li aħna għandna nippridkaw flimkien ma' Matteos kemm ilu jiġi hawnhekk il-programm, il għaliex meta jkollok testimonjanza, esperjenza ta' persuni illi qegħdin hawnhekk u li qed nieħu gost hu illi t-tnejn li intom, jiena kelli okkażjoni li niltaqa' ma' gruppi oħrajn ta' dan it-tip, Imma intom ġejtu hawnhekk b'mod pożittiv u diżma aħna mhux għax inqasdna, mhux mhux għax hekk jew mhux għax, le għax qed inħossuna tajjeb. Hekk we are happy li narakom li intom persuni komuni, normali bħali, bħal Matteas. Dik tagħmel xi ħaġa differenza fil-ħajja. Imma l-ewwel tħossok tajjeb, ta' speċi jiena m'iniex persuna l-aqwa

Jew isir il-mogħba jew inkella ħdejn ferm il-baħar. Sinjura, ħa jgħodulek id-dettalji ta' jkunu jistgħu jinfurmawk tax ma nkunux nistgħu nagħmlu ċertu affarjiet u ngħidu ċertu affarijiet waqt dawn l-istess jumien. By the way, aħna qegħdin hawnhekk biex inħeġġu liċ-ċittadini Maltin u Għawdxin il għaliex nafu xi problema għandu l-Istat. jonfoq 'l fuq minn aktar minn 40 miljun ewro fis-sena. Dawn qegħdin nonfquhom aħna bħala pajjiż. Dawn qegħdin jitnaqqsu mill-kaxxa ta' Malta li nistgħu nużawhom għal ħafna affarijiet oħrajn, tgħidli xi jiġifieri? Kif jintefqu dawn il-flus kollha? Iva, il-Ministru stqarr li jintefqu miljuni ta' liri, ta' ewros fuq persuni piż żejjed. Din tagħmel ħafna ħsara lill-industrija tagħna, lill-ambjent tagħna, l-isptarijiet tagħna, l-mediċini. Volti li aħna nippruvaw ukoll li iva bħala kampanja f'dan l-istazzjon nippruvaw inwasslu messaġġi pożittivi biex il-poplu Malti u Għawdxi la darba llum il-ġurnata bdilna ħafna mentalità, mentalitajiet fuq varji suġġetti qegħdin niġru anzi fil-progress f'pajjiżna hemm bżonn naġġornaw ruħna anki wkoll bħal pajjiżi oħra li niġġieldu l-obeżità, niġġieldu l-obeżità mhux biex nidhru sbieħ,

Qed qed tinnota xi ħaġa li apparti kollox tinbena relazzjoni ta' ħbiberija. Ma nafx jimpurta x'ngħid, naħseb ma kontuhx taf lil xulxin qabel. Le, ma nafx xejn, ma smitt xejn. Ħa ngħidlek għal, ngħidha ħafna fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Ehm, jiena ninnota ħafna fina, jiġifieri, li anke fuq bżonnijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' training insibu lil xulxin. Nagħmlu affarijiet li huma barra mit-training, jiġifieri Qed inti żviluppa ċertu ħbiberija bla ma trid għalhekk jiena dejjem nipprietka fuq kemm hu importanti li tagħmel tagħmlu mal-grupp. Għaliex? Għax inti l-ewwel nett sibt il-ħbieb vera, però dawk il-ħbieb mhux biss sibthom għat-training, sibthom għal affarijiet oħrajn ukoll. U bla ma trid ħa tkompli tagħmel kuraġġ. Ma tkunx trid anke taqta' minn ċertu postijiet għax hemmhekk għandek il-ħbieb. Tgħid isma' jiena jekk ħa naqta' training, ħażin għalija għax naf li se nerġa' nitqawwa. Ħażin minn kollox ħa nitlef lil dawk il-ħbieb. Jiġifieri dawn huma affarijiet li ħa jgħinuk biex tibqa' għaddejja għax jgħidluha kif inhi, il-kontinwità hija tqila ta'. Hija bħall-iskola. Jiena ħadt ir-ruħ meta spiċċajt il-Form Five, però fl-istess ħin tlift tletin ħabib. Ħallejtek jiena, int semmejt il-kontinwità, jiena insemmi wkoll il-konsistenza. Jien ili nagħmel ħafna ġimgħat, xhur, snin dawn it-tip ta' programmi, però kuljum inqisu bħala challenge u bħala allura huwa programm ġdid.

Min ikollu xi tip ta' kundizzjoni jista' x'jagħmel xi jitħares? Tajjeb wisq, ara dejjem l-ewwel pass fuq pari tat-tabib jew l-ispeċjalist li qed jarak titkellem open u naturalment hu jista' jgwi dak l-aħjar. Tipikament l-exercise Karl huwa dak il-pillola, huwa dak il-mediċina illi kważi kważi ħa jgħinek f'kollox. Huwa tip ta' droga, ħa nsejjaħlu hekk, huwa addictive, huwa dik is-sustanza li inti tixtieq li tkun qed tiġri ġo fik u tkun tridha kważi kważi l-ħin kollu. Allura dak huwa vantaġġ ieħor kbir li inti li ħa tgħinek biex tkompli għaddej, biex tkompli tagħmel l-affarijiet li huma regolari. B'konsegwenza, iva, ħa jitjiebu kundizzjonijiet tas-saħħa, ħa tħossok ħafna aħjar, ħa torqod aħjar. Bla ma trid ħa tikkontrolla l-ikel, naħseb dawn tistgħu tgħiduha daqsxejn intom ukoll, għax qisek meta tagħmel nofs siegħa ma' nofs siegħa intensiva, anke dak l-aptit bla ma trid ħa jonqos. U, l-aħħar u mhux l-inqas, iva, Peress illi huwa pillola, qed ikun qed ifejjaq ħafna affarijiet illi forsi inti qatt biss kont aware bihom. Jiġifieri, dan fil-ġenetika tagħna Karl, kulħadd, jekk tfittex ftit, min mietli hekk, min ġralu hekk qabel ma miet, kollha għandna xi ħaġa. Li nistgħu nagħmlu huwa li nibdu daqsxejn ta' iktar purtenzjoni b'saħħitha biex inkunu inqas suxxettibbli għal ħafna issues. Xtaqt insemmi xi ħaġa li semmejt inti l-ewwel Karl. Wara s-sigaretti, li huwa the number one killer, li nixhed ikux fil-pajjiż jew fl-Ewropa, warajha l-obeżità. Daqshekk għandna problema kbira. Il-problema tal-obeżità, ġifieri tal-piż żejjed, hemm ħafna mard relatat miegħu. Wieħed id-dijabete, hemm cholesterol, allura li għandek ħafna dijabete jew għandek il-cholesterol, għandek ix-xaħam fid-demm, jkollok ix-xaħam fl-arterji, problemi fil-qalb, tista' ttieħu plesija.
Mhux ħa jiġri lilek xahar lejn ċitani biss. X'ħa jiġrilta madwarek meta inti għadek ħajja. U agħar minn hekk x'ħa tgħaddi fil-ġenetika. Hemm studji ċari li sabu illi meta koppja obeżi jkollha tfal, iċ-ċans li t-tifla tkun obeżi huwa ħafna ogħla. Ġifieri ara daqsxejn kemm għandna responsabilità ta' x'nagħmlu aħna għal min qiegħed magħna u għal min għadu ġej. Hemm xi ħaddieħor fuq il-linja? Mela, le bil-qalb kollha, issa fil preċiż, il-ħbib tiegħi. Grazzi li qegħdin magħna, ninsabu wkoll illum f'xandira diretta mal-ħbib tagħna Matteas, Anita u anke wkoll Chantel. Ftit ħin ilu kellna magħna lill-Prof Salbert Fenech aktar tard aktar mistiedna illum fil-programm tagħna. Hello! Hello! Insellimlek!
Insellem l-ipproċessar tan-nies li ġġib brata ħafna. Grazzi, grazzi.

U inti ma tantx timxi. Le, ma fehimtx, ma x'inti. Okej, sinjura, nirringrazzjak. M'għandu x'jaqsam ma' das-suġġett per se, però li qalet is-sinjura huwa reali. L-ikel san u l-ikel tajjeb huwa expensive, sfortunatament. B'ordini, faċli tixtri pakkett ta' ġin ta' kilo, 99 cents tal-euros, 1 euros kollox, imma biex tixtri sider tat-tiġieġ, tixtri l-ħaxix, Tixtri ikel san u tajjeb u expensive u sewwa tgħid is-Sinjura issa jekk inti tgħix fuq il-benefiċċji soċjali kif se niġġustifikaw il-fatt li inti tista' taffordjahom billi tiekol dan it-tip ta' ta' ikel. Għax ma taffordjahx mhux għax ma tridx, għax ma taffordjahx. U naħseb li qalet is-Sinjura iva naħseb li l-Gvern għandu għandu għal xiex jindirizza din id-diffikultà il għaliex qegħdin nagħtu benefiċċju biex persuna tgħix Ħajja deċenti. Tkun tista' tkampa, ha? Tajjeb. Billi tiekol u forsi u tixrob, u tħallas forsi xi bżonnijiet żgħar tagħha. Però minn banda l-oħra qed intuha ċ-ċans illi tixtri prodotti lesti ta' ftit flus. Ommi għidet isma' hawn nixtri ftit pastizzi ħa niekol bihom. Ħsara jkunu qegħdin jagħmlu. Iżda xi jfisser? Aktar piż fuq is-saħħa tagħna. Aktar investiment fis-saħħa. Skandli kultant dawn huma kontradizzjonijiet ta' xulxin. Jiena persważ li kemm l-awtoritajiet, kemm il-Ministeru tas-Saħħa żgur li dejjem għamlu u qed jagħmlu minn kollox biex il-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin tkun għall-aħjar. Però naħseb hemm bżonn li verament nagħmlu daqsxejn studju għaliex l-indikazzjonijiet huma ċari li aħna qegħdin fuq fuq fuq lista ta' fuq nett tal-aktar nies li għandhom pin żejjed. U ħa nsemmilek oħra fejn hemm l-aqda hemm is-saħħa Karl illi sa ftit snin ilu l-bdiewa Maltin lanqas biss kienu jrabuh il-broccoli għax ma kienx hawn demand. Naqbad mal-broccoli biss. Illum għax hawn id-domanda, il-bidwi qed jgħidlek iva nrabih għax daħal jinbiegħ. Mela aħna bħala konsumaturi rridu nimxu lil hemm illi vera għalina li qisna il-leaders tal-bidla ħa npoġġuha hekk, irridu illi aħna nibdew ċertu imbuttatura biex ċertu prodotti jibdew jinqatgħu. u oħrajn jibdew jiżdiedu fil-kwantità. Għaliex? Għax meta mbagħad kumpaniji u bdiewa ħa jaraw illi huwa feasible għalihom, illi huwa eħe, huwa xi ħaġa li ħa trendy għalihom illi jagħmlu prodott illi huwa organiku jew prodott li ma fihx ħafna, ħa nsejħulhom imbarazz, awtomatikament il-prezz ħa jonqos. Tajjeb, jiġifieri kelli diskursata ma' persuna m'ilux fuq il-famuż panettone. Jgħidlek qabel il-panettone dak kien jiswa xi għaxar liri. biex tixtri wieħed fin, per eżempju, illum issibu b'xejn. Għaliex? Għax xbieħ minn ġewwa huma prodotti foloz, huma prodotti li tista' tagħmel biżibilju minnhom. M'hemm xejn ġenwin fih, mhux tagħraf xejn wara nikluh, qajma, żaqqi, da xkiel, xi problemi għandi. Tajjeb għax iktar ma ġismek jitqiegħed imbarad fuq l-ilsien tajjeb, imbagħad il-bqija.
Huwa minnu. Tallimtu tieklu ċertu affarijiet jew tevitaw U apparti dan kollu, qegħdin twasslu messaġġ lill-membri tal-familja tagħkom li nies li jkunu magħkom, pereżempju, għalihom? Eħe, ovvjament, l-ewwel ħaġa li tgħallimna kif nieklu, għax ovvjament aħna ħxinna għax konna niklu l-ikel il-ħażin, mhux hekk? Niklu ħafna meta inti tista' tiekol ftit u xorta qed idduq l-istess affarijiet li kont tikol qabel.

Iktbu mal-friġġ, waħħluhom, waħħlu ritratt, araw xi libsa li tixtiequ tilbsu. Implikajt miegħi nnifsi, għadt jiena kapaċi ninżel għal di ċ-challenge, għadt ħa nidħol għaliha. Ovvjament iktar irnexxieli għax kienet challenge, għax kieku kienet xi ħaġa normali naħseb kont indum iktar. Ovvjament meta spiċċajt iċ-challenge għoġobni x-xogħol, beda jogħġobni kif qed nidher, kif qed inħossni, speċjalment kif qed inħossni, u ddeċidejt li nieqfa' mmur biex inkompli. Ħajjart nies oħrajn? Iva, żgur. Xi waħda.
Ħajjart, ħajjart. Xi waħda. Anke jien u Chantelle, mhux jien u Chantelle biss, il-kulħadd, pereżempju, ġieli nibgħatu lil xulxin. Tgħidli x'għandi u m'għandix ftit immur illum għax mhux qad niġilha u hija ngħidilha taf kemm tħossok aħjar ma u u tiġi. U vera, dak il-ħin tħossok mitluqa bla saħħa, kif toħroġ mis-session, tajt fejk jien dik il-tlejja kollha li kelli. Tiskanta l-anka meta anke jekk ikollok uġigħ ta' ras jew xi ħaġa, ma jkollokx ftit tagħmel ċertu exercises, tintefa' fis-sodda jkollok ha ftit. Ikollok tagħmel il-ħbieb, il-pożittività u hekk, tgħidilha ejja tagħmel kuraġġ ejja mmur. Tgħaddili xi ħaġa mhux mis-session? Illum il-ġurnata daħlet iżjed anke fostna il-kelma anki Amerikana l-buddy, il-persuna ta' fiduċja, ta' fiduċja li tagħmel kuraġġ b'xulxin. Tiskanka kemm barra l-Malta din l-Amerikani hija kważi il-parinu, hija xi ħaġa li qiegħda fil-vocolabolorju tal-individwu, ta' ħajtu li jkun hemm dik il-persuna li Hekk tkun tagħtih il-motivazzjoni u viċi versa. Kemm hija importanti din li nagħtu motivazzjoni lil xulxin! Naħseb kollox kien.
Fil-fatt, aħna bħala speċi, bħala bnedmin, għexna tul iż-żminijiet, Karl, għax konna kapaċi ningħaqdu. Mhux għax id-dinosawru kien iktar fraġli ħdejna, mhux għax konna kapaċi noqtlu d-dinosawri jew għax konna kapaċi noqtlu lill-iljuni biex nibqgħu ħajjin, le, konna kapaċi ningħaqdu għax flimkien stajna nagħmlu ħafna affarijiet. Innota kemm hawn speċi li spiċċaw. U hawn speċi li qed jispiċċaw għax kollha jaħdmu kważi għal rashom. L-iktar speċi li jkampaw huma l-ispeċi li jkunu klikka, li jkunu għaqda. Partiti politiċi? Futbol? Aħseb xi ħaġa jew xi ħadd illi m'għandux tim madwaru. Anke dawk li jidhru tgħid ara l-President tal-Amerika pereżempju jkollu partit sħiħ warajh. Jew pereżempju l-iktar kantanta famuża, mill-managers sal-makeup artist, trainer, nutritionist. Kollox ikun hemm, ara forsi tidheri, imma jkun hemm viżibilli. Da bħal mal-grazzja tiegħi. Da jiena nħobb ngħidha anke lil min lil min naħdem miegħu speċi. Ngħidlu, grazzi għalikom jiena nista' mmur fuq programmi bħal ta' Karl għax kieku min se jagħmel is-sessions? Min ħa jkun qiegħed jagħti l-għajnuna fuq nutrition, hawnhekk insemmilha nutritionist li taħdem magħna miskina ħin kollu għaddejja wkoll. Xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa. Mela vera forsi niġi nidher jien hawn, però anke miegħi hemm tim ta' nies li dejjem qed jgħinuni, dejjem qed. Però jidher li dejjem barra hemm għatx għal dawn l-affarijiet u forsi nixtieq li anke wkoll awtoritajiet, naf li jagħmlu ta' affarijiet promozzjoni tas-saħħa u hekk eċċetera, però per eżempju lbieraħ kellna programm hawnhekk, kien programm Xlaqatni li kellna, kien programm vera tajjeb u ngħidlu proset lil Andy ġabad u messaġġ anke wkoll tard filgħaxija lbieraħ għax qed insegwih kollu, Naħseb li hemm bżonn anke għad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa li jintegra iżjed ma' nies illi verament jistgħu jkunu ta' motivazzjoni għaċ-ċittadini malti. Naħseb hemm bżonn illi nibdew inqajmu dan l-interess iżjed b'mod nazzjonali. Insomma, jiena milli nara, Karl, l-aqwa sistemi, l-aqwa affarijiet li jsiru huwa meta l-Istat jaħdem mal-privat. Dan ma jistax ikun li l-Istat jipprovdi l-affarijiet illi jipprovdi l-privat bl-istess attenzjoni u affarijiet għax hemm ir-riżorsi li naturalment ma jistgħux ikunu daqshekk unlimited. Però kull meta kien hemm inċentivi, kull meta kien hemm sussidji f'affarijiet, aħseb f'kollox, minn sempliċi xi xi privatizzazzjoni ma trid li hawn, basta, biex niċċajt aktar ma nitkellem bit-Taljan, ta' kwalunkwe, jien naf, tibda minn xi tarzna jew xi ħaġa, dejjem l-affarijiet marru 'l quddiem. Anke għas-settur tat-trasport, pereżempju. Jiġifieri, eħe, meta jkun hemm bilanċ bejn il-gvern u l-privat naħseb li hija l-aħjar ħaġa. U dak li rridu nagħmlu, naħdmu flimkien bħal dejjem. Żgur kien hawn Dottor Charmaine Gauci li hija waħda mill-heads tad-Dipartiment għall-Promozzjoni tas-Saħħa u Lorraine Paġ, forsi li ppruvajna nwasslu wkoll messaġġ simili b'mod differenti. Qed inkunu strumentali fuq l-istazzjon tagħna b'differenza, stazzjon li qed iħares lejn l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin. Qed inħarsu lejk, lejna, lejkom, għaliex nemmnu ħafna li għandna verament bżonn illi nħossu l-polz ta' xulxin fuq varji suġġetti. U naħseb illi din hija l-missjoni ta' dan l-istazzjon li jkollna dawn it-tip ta' rkejjen u rkejjen oħra, sessjonijiet oħra li jkollna waqt il-programm u f'kull programm ieħor li jixxandar fuq dan l-istazzjon. Telefonata oħra. Hallo? Telefonata oħra?
Hi. Insellimlek.

Tal-KMS, u dawk tal-KMS. Tal-Kunsill Malti. Ok, Sinjura, ħa nwassal dan il-messaġġ lill-Onorevoli Clifton Grima, jekk m'iniex sejjer żball, jaqa' taħt id-dikasteru tiegħu ta'. Nirringrazzjak. Le, jekk qegħdin inħeġġu n-nies biex jagħmlu dawn is-sessions, jien ma nafx kienet is-sitwazzjoni tas-Sinjura. Imma, imma, di oħra anki wkoll fl-iskejjel tagħna, nagħtu kwarta ċans biss lit-tfal tagħna darba fil-ġimgħa. Suppost qed sigħat kuljum, mhux kwarta fil-ġimgħa.

illi jistgħu jgħinu lin-nies li jkollhom li jbatu minn dan id-disturb panic attack ta' anzjetà, fost oħrajn anke d-dipressjoni. Nafu li wieħed minn kull erbgħa jista' jkollu dipressjoni jew għandu dipressjoni u tajjeb li ngħidu li l-mard mentali għandna bżonn inqisuh bħala mard ieħor bħal meta inti għandek iz-zokkor, id-dijabete, il-pressjoni ogħla, il-kolesterol, eċċetera eċċetera. Però naħseb li apparti l-mediċini u apparti kollox naħseb illi Żgur u mhux forsi li persuni li għandhom kundizzjoni jew oħra żgur illi b'xi mod jew ieħor ħa jtaħħu permezz ta' dawn is-sezzjonijiet fi grupp li tagħmlu intu u hawn oħrajn ta' mhux Mattias biss madwar Malta hawn ħafna oħrajn. Mhuwiex l-exercise biss ngħidlek il-verità, il-fatt li inti anke qed titkellem man-nies. Hija terapija li inti just ara ħadimt das-session u llum xi ġrali d-dar. Jew kemm qed ninkwieta? Li titkellem biss, li dak li jkun jisimgħek diġà hija terapija. Aħseb wara jekk jista' jagħtik xi parir jew jgħidlek isma' jien għaddejt minnha ta'. Taf xi ġrali? Hija wens. L-exercise minnu nnifsu jaqbad jgħaddi d-demm minn ġo ġismek. Inti anke bl-ansjetà bda tħossok tense, bda tħossok qisek iebsa, bda tħoss li kollu kien qed jiġġammja, jibda jgħaddi d-demm, tibda tirrilassa, tħossok aħjar. Huwa terapija minnu nnifsu. U l-hormones bħal nagħlaq biha, Karl, illi nsibu anka fl-antidepressants, f'pilloli għall-ansjetà u għad-depressjoni, ħa ġġibhom anka mill-exercise. Imma dan bħal kollox, hemm l-għażla. Tista' inti tgħid illi ma nagħmilx dik l-għażla u nagħmel l-oħra, però għal kull għażla hemm riżultat. Anita u Chantal grazzi ħafna li kontu miegħi, proset ħafna, ħabib tiegħi. Grazzi ħafna, u lek għalnejn, grazzi immens. Grazzi lilkom, ibqgħu magħna nkunu magħkom dalwaqt fi mumenti ta' riklami. Nitkellmu dwar l-ansjetà, panic attack, aktar tard ħa nitkellmu wkoll dwar is-sigurtà f'pajjiżna flimkien mal-Ispettur Sandro Camilleri u ħa nitkellmu wkoll aktar tard lejl tmiem il-programm flimkien ma' Father Colin Afaf għaliex il-Facebook ħassar tliet miljun messaġġ ta' mibegħda bejn Jannar u Marzu, ħames mitt elf iżjed mis-sena li għaddiet. Forsi mhux f'Malta biss inkitbu ħafna posts ta' mibegħda imma anki wkoll madwar id-dinja. Kull magħkom dalwaqt, ibqgħu magħna.